Péra niko oho okahápe ohechamívo ikypy'ýpe. Upe tykéra omenda ñemuhãjára tavaygua rehe, ha upe kypy'y katu peteĩ chokokue okaraygua rehe. Kuñanguéra oñopehẽnguéva oguapy aja okosidea ha oñomongeta. Tykérava oñepyrũ oñe'ẽ ijuru tuichakue ojeiko porãha tavaháre. He'i amóme noikotevẽiha hikuái mba'evete asy. oñemonde porãha, imembykuéra omondeha umi ao iporã porãvéva, ho'uha ho'uséva ha mba'éichapa oho umi oñeñoha'anga'apoha rupi ha mba'e, ha néima katu osẽmemeha oguata ha ovy'ami. Kypy'ýpe ombohuguýraku upéva ha osẽ okaguai ñemuhajára rekove rehe. ha odefende chokokue rekove. Che ramo namoambueichéne che rekove, nde rekove rehe, he'i. Ikatu oime nda'orefifíri katu orepy'aguapy. Nde reikoháicha niko reiko porãve orehegui, katu py'ỹinte peganarasapa viru peikotevẽ'ỹmava. ha ikatu porãnteva ohopaite jey pendehegui. Reikuaáma upe ñe'ẽnga he'íva jeperde ha ñegana niko oñokõingue teete. Mante rei ojehecha mba'éichapa yvypóra peteĩ árape iviru heta ha ára ambuépe katu oiko oñepomoĩ ho'umi va'erã rehe. Ore roikoháicha niko iporãve. Jepe mochokokuerekove ijetu'u añetehápe ipukuve. Ore nda'orerrikoichéne araka'eve, katu akóinte ore rembi'urãne. Upévo tykéra osẽ he'i oñembohoryháramo. Peguerekove. Papá, peguerekópa ko? E'ánde. Ha oiméramo reikose kure havaka ra'y ndive che áma. Peẽ niko ndapeikuaái mba'épa he'ise ñande kate. Jepémo ne ména ojepytasopaite ha ojehekoverekýi, pemanóta ko peimeháicha. Mymbarekaka'aty ra'apytépe. ha pene membykuéra avei upéicha jeýta. E'a, ha piko mba'e upéva? Ombohova ikypy'y. Añeteha pe koromba'apo pohýi ha ore korochopa. Katu ambue hendáguivo ñamañáta ramo, mba'evete naoremokesẽi ha natekotevẽi roiko roñakãity avavépe. Katu peẽ umi tavaháre penembojerepa umi mba'e pendepy'ara'ãva. Ko árape ikatu oĩporãmbaite. Katu ko'ẽrõ upe aña ikatuete oipy'ara'ã ne ménape Baraja, Guaripola térã kuña rupive ha pepyta jey pende po pene akã ári. Ha piko umi mba'e ndojehechameméita nga'u ojehuha? Pahón, karai ogajára, oguapy va'ekue ojepe'e tata ypýpe ha ohendupáva oñomongetáramo umi kuña, osẽ he'i ijupe. Ha upeichaitéko añete. He'i. Jepémo ore mitã guive romba'apo ko yvy ñande sy rehe. Ore tapicha chokokue okaraygua akãme ndoikéiva umi vyrorei. Lo úniko orepy'apýva niko upe ndaore yvy hetái. Che ramo, che yvy heta mba'e rire ni añágui ndakyhyjéi va'e ramo'a. Kuñanguéra okosideapáma. Oñomongeta'imi sái rehe, omonandipa mesa ha oñembosako'i oke hag̃ua. Katu aña oguapy hína kuri kosina kupépe ha ohendupaite oje'éva. Ombovy'a ichupe ikatúta rehe ombojeroviami upe chokokue rembirekópe, tove ha'e rupive tembirekoháicha, Tomoñeñandu porã iménape ijyvy heta añete rehe ha upéichama rire kuimba'e chokokue animo'ã okyhyje ni añágui. Ho iporãite katu ojepy'amongeta aña. Nde ha che ñañoha'ãmíta. Rombo'yvy hetáta ha upéichape roguerekóta che poguýpe ne nambígui.